Hello tfal, jiena Claire, Azzopardi. Din is-sena minn segwini għamilt ħafna filmati, ħafna ehm, qari differenti minn kodba għalikom, it-tfal. U issa li spiċajna l-iskola u beda s-sajf, u beda sew is-sajf, xtaqt nagħmel ftit appell permezz ta' dan il-filmat, appell biex taqraw. Għaliex faċli mmorru l-baħar, mhux vera, faċli nħdu gost noqogħdu nilagħbu fuq ir-ramel u fuq il-blat u nsibu ċ-ċaqq. U jiena nħobb ukoll li mmur nodos. Ehm, u nara ħafna ħut sabiħ u kreaturi inkredibbilment sbieħ fil-baħar. Imma ġili jiġri mbagħad li sħana tejjina u l-ktieb ninsewh. U għalhekk dan il-filmat, dan filmat ċkejken biex anka nurikom ftit Eh, dwar xiex tkellimna, dwar xiex rajna, li ma karatri, ħadna gost eh, nisimaw l-istejjer tagħhom din ix-xitwa, ħalli ma nitilquhomx. U huma ma jitilqunix. U forsi intom u tkunu taqraw ukoll tiktbu xi ħaġa. Għaliex le? Jien hekk bdejt. Hekk bdejt nikteb, nikteb għal gost. U kif qed taraw illum nikteb u nittraduċi. U fil-fatt, mhux se nkellimkom fuq il-kidbiet li jiena ktibt oriġinarjament, għax dawk ta' fuqhom. U ejja, ta' fuqhom mhux vera. Il-ħanut tal-ħelu li mar dawra, il-qta tista' max-xatt, Mingu, ġej kassar, saver, demmolit. U mela, żgur ta' fuqhom, imma qed tarahom hemmhekk. Eh, dak huwa lupu lupetta u lupa lupetta u nixtieq nurikom ftit iktar. Dal-aħħar il-Merlin ġab il-lupa lupetta ġdida fil-fatt bil-malja tal-baħar u anka lupu lupettu għandu malja tal-baħar u mela. Imma jiena hawnhekk għandi lupu lupettu pirata. U mhux hekk biss, ħafna kostumi għal lupu lupettu Jew lupa lupetta wara kollox, hi l-amik le. Dawk kollha tax-xitwa, uh, neħħi minn hemm dawk għax-xitwa. Okej, għax-xitwa. Issa, is-sajf. U ma daw il-pupi sbieħ, sbieħ, sbieħ, sbieħ, sbieħ, ħanfakkarkom ftit x'kotba tistgħu taqraw u x'kotba tistgħu tieħdu gost tagħmlu dan is-sajf, pereżempju lupu lupettu ilha pupinġi il-vaganzi tas-sajf. Il-ħanina. Aw, mitt elf. Oj, ta' saġerax. Ok, ftit mhux ħażin attivitajiet xtuħu kosta għamil bli stickers xi twaħħal u xi tpinġi u problemi xi solvi. Kif ukoll, kif ukoll ħanurikom ftit stejjer ġodda ta' lupu lupettu biex inti tpinġihom. Taqrom u tpinġihom jew tbaħħal l-stickers li trid. Imma ma ninsewx li l-avventuri sbieħ ta' lupu lupettu u rejtkom il-pirata u hawnhu il-pirata. Lupu lupettu li jsir pirata, lupu lupettu li ħobb l-oċean. Ek, Jieħu gost jiskopri dak li hemm taħt il-baħar, jieħu gost isir jaf kif jista' anke jsalva l-ħut tal-oċean. U aħna bħal lupu lupettu rridu wkoll nibżgħu għall-ambjent tagħna u nsalvaw l-oċean u l-baħar tant prezzjuż għalina tant nieħdu gost bih le wara kollox naħseb kulħadd jieħu gost imur jgħum f'baħar nadif. Iżda mhux biss, hekk ħanurikom ftit ieħor lupu lupettu iżur il-foresta, lupu lupettu jitla l-muntan, iwa kler, hi. Iċ-ċentru ftit! Mela, jitla l-muntanji, lupu lupettu jinvestika l-mużew, lupu lupettu laħarwet li ħareġ, ifittex maħbuba, u ħafna u ħafna oħrajn. U waqtaw xiex? Għadni kemm traduċejt wieħed vera, vera sabiħ. Lupu lupettu jsalva s-siġar. Daqt ma'kom. Mhux eżatt issa, imma ftit wara s-sajf. Għalissa tajb li naqraw dawk il-kodba li diġa hemm. U għandi l-aħħar ħaġa x'nurikom għadu kif wasal frisk, frisk, frisk, intom tħobbuh dal-karattru żgur. Ġojjell, hemm hu Ġojjell! Ħallejtu għall-aħħar għax għandi ftit storja. Mela, l-ewwel nett għebt li nfakkarkom li dawn huma maqlubin mill-Franċiż. Tafu intom le? Dawn huma kollha karattri Franċiżi. U x'vera, Azuro! U da jismu fil-fatt ħa nurikom Azuro. Għaliex? Għaliex hu hekk ħall. Kaħlani! Huwa blu! Qed taraw? Iva! U fil-fatt, għall-bidu, kont ħa nsemmih kaħlani, tgħiduli kif semmejtu ġojjel, vera ġojjel, vera ħanini, imma hekk dawn huma sigrieti tal-awturi u tradutturi u kemm huma sbieħ le jekk issir taf is-sigriet ta' Clara Zoppardi. Mela, Clara Zoppardi, flimkien ma' Lienna Lul, waqt li kienet qed titraduċi Azuro, Kaħlani, Ġojjel, Haa, x'kien qed jiġri? Kienet qed tikteb storja oħra dwar Kaħlani, li mhuwiex ġojjel, li mhuwiex dragun, imma huwa xi ħaġa oħra. U allura, la jiena kont qed nikteb storja oriġinali b'Kaħlani, ma li NLU li maħħa kif tafu nagħmel ħafna ħafna ħafna kodba, bdejt ngħid, mm, ok, issa sew ma nistax nitraduċi lilla Zuro bħala kaħlan, ix se jkollna żewġ karattri totalment differenti, wieħed minn Franza u wieħed Malti, li tnejn jismaw kaħlani. U marċ insemmi ikħal, u marċ insemmi blu, u marċ insemmi bluni, u bdew jiġuni ħafna, ħafna affarijiet oħra ma batattu iva. Meta qrajt l-istejjer kollha ta' dan id-dragun sabiħ għadda ġojjel joqgħodlu perfett u fil-fatt u fil-fatt biex nurikom ftit ukoll naħseb ġew fidejkom le daw il-kotba ġojjel li fittex lil kiri, ġojjel u s-Sahara, ġojjel u l-gżira tal-Esġubijiet, ġojjel fl-iskola tal-mostri u ħafna u ħafna iktar Ftit kotba likom biex taqraw dan is-sajf u stennew fuq kollox il-kaħlani li ħiereġ dal-waqt eh, fil-website tal-Merlin, fil-ħwienet ewlenin tal-kotba, żewġ stejjer ġodda totalment oriġinali miktubin minni u minn Lien Ellul. Nispera li kolkom sajf sabiħ Nispera li taqraw ħafna, nispera li tiktbu ħafna u tafu le fejn għandkom issibuni. Le, www.clarazoppardi.com Jekk ikkolkom xi kitba interessanti li tridu taqsmu miegħi għaliex le u mela ibatuha lil clarazoppardi.com eh, u naraw fiex tista' eh, eh, timpruvja jew x'nistgħu nagħmlu biha din il-kitba, din l-idea. Imma l-ewwel Tridu taqraw, tridu taqraw ħafna ħafna għax il-qari huwa l-muftieħ ta' ħafna kitba. Saħħiet!